Alle di sôn ychydig bach wrthon ni am sut wyt ti'n mynd ati i addasu llyfrau? Wel, mae fe'n broses llawn hwyl y rhan fwyaf o'r amser. Fi, wrth gwrs, yn darllen trwy'r yr un gwreiddiol, y llyfr Saesneg fel arfer, ac yn trio gweld sut mae'r geiriau yn gweithio gyda'r lluniau, achos wrth gwrs mae lluniau yn rhan mor bwysig o'r llyfr. A gweld wedyn wrth gwrs os ydy'r gwreiddiol yn dilyn rhyw batrwm odli arbennig, wel dwi'n trio ail greu hynna yn y, yn y Gymraeg hefyd. Um, ond dwi ddim yn poeni gormod am, am hyd llinelle, a dwi ddim yn poeni gormod chwaith o ran os ydy'r odl yn cynnig i hun, a bod e ddim cweit falle mynd air am air gyda beth sydd yn y Saesneg, wel dwi ddim yn mynd i boeni gormod am hynna. Mae'r peth pwysig uh, ydy bod yr ystyr, yr ystyr gwaelodol, jyst, jyst yr ystyr, y brif ystyr yn dod mas, fi'n credu, yn y geiriau Cymraeg. Ac ydy o'n fwy heriol, ti'n meddwl, na ysgrifennu rhywbeth gwreiddiol, neu sut mae'n cymharu? Dwi'n ffindio fe'n yn haws mewn gwirionedd na, na, na sgwennu rhywbeth gwreiddiol, oherwydd wrth gwrs mae'r weledigaeth yna, mae'r syniad gwreiddiol wedi cael ei wneud yn barod. Yym, felly ma' ma' 'na ddechre, ma' 'na ganol, ma' 'na ma' 'na ddiwedd i'r peth yn barod. Felly ma' ma' ma' hynna yn rhywbeth sy' yn yn aml iawn yn gallu cymryd lot fawr o amser i awdur yy neud yn wreiddiol. Felly ma' jyst cymryd hwnna, ma' ma'n grêt, ma' fel ma' fel ma' fel ma' rywun wedi neud hanner y gwaith i fi'n barod. Wedyn ma' jyst cymryd hwnna a a a, a, a cyfleu wedyn mewn iaith arall yn, yn lot o hwyl. Ac wrth gwrs, o ti wedi bod yn um, fardd plant Cymru a ti wedi gwneud lot o waith ym myd plant. Um, ydy'n anodd weithiau pan ti'n addasu llyfrau plant o ran ystyried lefel yr iaith a hyn a llall? Wel, dwi'n trio, wrth gwrs, defnyddio cynifer o eiriau uh, fysa plant yn gyfarwydd â nhw, falle. Um, er, er mwyn gwneud yn hawdd nhw, iddyn nhw ddarllen y, y, y, y gwaith. Um, a, a peid y teimlo o bod nhw'n nhw, nhw dod o hyd i'r wair yn fuan yn y gerdd, falle bod nhw ddim yn siŵr beth yw'r ystyr, a wedyn falle bod hwnna'n mynd i fod yn rheswm yn y droi ffwrdd. Ond ar yr un pryd, dwi ddim yn teimlo bod fi eisiau um, dymio pethe lawr chwaith. Dwi ddim teimlo bo fi isie tynnu lefel y peth i lawr oherwydd ma ma plant yn ddeallus iawn um, a, a, a mae bobl weithiau yn gallu anghofio hynny. Felly dwi'n trio, os oes na rhyw air dwi'n teimlo falle sy'n mynd i fod yn anghyfarwydd, ac eto hwnna yw'r gair pwysig a'r gair gorau yn y lle yna, wel, na i ddefnyddio fe, a gobeithio bydd y plant yn gallu defnyddio fe wedyn um, fel ffordd o ddysgu uh, gair newydd.

Mae'n dibynnu yn llwyr, mae'n dibynnu yn llwyr.
Ac o ran, yym, ti 'di siarad lot efo plant, yym, ar hyd a lled Cymru yn rhinwedd dy waith, wrth gwrs, yym, be 'di'r ymateb ti'n cael gan blant a teuluoedd am, yy, lyfrau sy 'di cael eu addasu, yym, o gymharu â llyfrau gwreiddiol, ti'n meddwl bod 'na farchnad iddyn nhw?
Dwi'n meddwl bod, wrth gwrs, mae 'na, mae 'na, yy, mae 'na farchnad yna i i lyfrau gwreiddiol, mae 'na farchnad yna i i i lyfrau sy 'di cael eu haddasu. Dwi'n meddwl y dylen ni fod â ffydd yn yn y diwydiant llyfrau yng Nghymru i weud ma' fe'n ddigon eang a digon amrywiol i gynnwys y ddau beth. Yym wrth gwrs, wrth gyfieithu rhywbeth, neu drosi rhywbeth, neu addasu rhywbeth i i'r Gymraeg, yym ma'r weithred yna'n aml iawn yn gw- yn yn yn gwneud iddo fe fod yn rhywbeth mwy Cymreig falle na oedd yn gwreiddiol beth bynnag. Mae'n ffyrdd cynnil iawn iawn, wrth gwrs, jyst wrth newid iaith, mae'r peth yn mynd i fod yn fwy Cymreig wedyn. Um, felly, pan dwi'n darllen rhywbeth sydd yn Saesneg yn wreiddiol, mae fe'n gallu teimlo'n Saesnig iawn weithiau wrth ddarllen e. Ond dwi'n gobeithio bod hynna ddim yn dod drosto wedyn yn y llyfrau Cymraeg. Felly, i bob diben, mae'r addasiadau Cymraeg yn, yn llyfrau Cymraeg yn ei hawl ei hunain. yn hynny o beth. Ac wrth gwrs wyt ti'n dad dy hun rwan a yn llew, deuwr mab wrth gwrs. Yym, pa fath o lyfrau wyt ti wedi dechrau darllen yn llew ac wyt ti'n mwynhau ac yn gweld llyfrau plant yn wahanol versus i gael mab dy hun? Wel dwi sicr yn edrych ymlaen i ddarllen y, y, y straeon yma gyda fe um, a, a, a pob math o bethau eraill nes i mwynhau pan o'n i'n blentyn a, a gymaint o bethau eraill hefyd wrth gwrs. Um, ond ar hyn o bryd mae llew yn um,